Akyem bosome wɔn nso nkyi paa firi Asante. Na mmom bosome deɛ ne kura no wɔfiri so wɔ Asante no yɛ amanseɛ. Na Akyem kotoku ne Akyem bosome wɔn panin a wɔda wɔn ma no yɛ Denkyira ɛfiri sɛ Denkyira na ɛda Agona abusua no ano. Enti sɛ wohwɛ a, Akyem, Asante, Denkyira, Asen, Twifo ne Heman, wɔn kasa ara yɛ ade koro. Ɛna wɔn amammerɛ nso, ɛyɛ ade koro ara ne sa. Enti ɛyɛ den pa ara sɛ wobɛhunu nsonsonoeɛ a ɛdaa Akyem, Denkyira, Asante, Twifo, Heman ne Asen ntam. Akyem yɛ abusua bi a wɔpɛ nnipa na wɔne afoforo tumi ka bom tena. Enti wokɔ Akyem aman mu a, wɔne mmusua bi te sɛ Kwawu, Akuapem, Ɛvɛfoɔ, Asante, Gadangmefoɔ nom nyinaa te. Sɛ wokɔ Asante a, Asante nso gye ahɔhoɔ paa. Wɔgye afoforɔ ne wɔn tena. bɔ mu prɛko pɛ. A wɔnsa mu sɛ wei yɛ hɔhoɔ na wei yɛ kuromani. Enti sɛ wokɔ Asante ahenkuro a ɛyɛ Kumase a, wɔwɔ aborɔno bi te sɛ Anwonaga, wɔwɔ Fante New Town. Ɔwɔ Moshi Zongo. Wɔwɔ Hausa communities bebree na anikasɛm a ɛwɔ mu ne sɛ saa mmusua yi a mabobɔ wɔn din a wɔwɔ Asante yi, wɔnte Asante man no mu ara kɛkɛ. Wɔwɔ wɔn ahemfo a wɔsi wɔn ananmu wɔ Asante ahenni mu. Na abakɔsɛm kyerɛ sɛ nkuro te sɛ Adweso, Bonnwire, Ɔfeso, Akyem Abuakwa, ne Manso Nkwanta, wɔn nyinaa yɛ anuanom aberewa baako asefoɔ ne wɔn yɛ a wɔfiri Kokobiantɛ bɛsen kɔɔ Adansi Akuroforom. Ɛhɔ na wɔn ntam teteeɛ. Enti adwo so, ɔfe so, bonnwire, akyem abuakwa, ne manso nkwanta, wɔn nyinaa yɛ aberewa baako asefoɔ. Na aberewa dokuo yi nyɛ n'ano aberewa dokuo asɛm yi. Wei yɛ kane tete hɔ pa ara adanse. Aberewa dokuo a ɔno, n'asefoɔ, ne adwo so, Ɔfenso, Bonnwire, Akyem Abuakwa ɛna Manso Nkwanta. Na ɛberɛ a Adanseɛ Kurofurom Nana Dokuya ne nnananom yi wɔn ntam teteeɛ no, Akyem Abuakwa deɛ ɔkɔtenaa Kokobiantɛ. Wɔn firi hɔ na wɔtu baa baabi a seesei Akyem Abuakwafoɔ wɔn wɔ yi. Ɔfe so nso, wɔn ntam teteeɛ no, wɔkɔɔ Antoa. Ɔfiri Antoa na ɔbaa baabi a seesei Ɔfe so wɔn wɔ no. Adwo so deɛ, wɔkaa baabi a nnɛ yi wɔwɔ yi ara. Na hyɛ no nso sɛ saa nnua yi a wɔn ntam tetee yɛ yi, saa nnuayɔ no da so ara yɛ adwuma besi ɛnnɛ yi yɛpɛn yi so. Enti, fa no sɛ ebia sɛ bio biribi si wɔ ɔfe so a, agye sɛ akyemabua kwa aba ansa na wɔayɔ biribiara. Saa ara, sɛ abua kwan so biribi si a, agye sɛ ɔfe so aba ansa na wɔayɛ biribiara a wɔbɛyɛ.